Helo a chroeso i Gareth efo fi, Gareth! Dyma sioe lle dwi, Gareth, yn cyflwyno sioe o'r enw Gareth! Gareth efo'r exclamation mark! Efo fi, Gareth! Fel Graham Norton show, ond efo fi, Gareth, yn lle Graham Norton!

Deu gwir. Ydy o'n wir bod chdi'n band o Morrisons? Eeii, da! Mae'n neis cychwyn pethau off efo jôc, yndi? Ia, mae'n dda. Wna i jyst esbonio'r jôc i pawb adra sydd o dan 40 a sydd heb ddarllen Wikipedia page chdi. Ia. Oedd Caryl yn arfer bod mewn band o'r enw Bando, ond dydy hi ddim yn band o unrhyw archfarchnad, nag wyt? Na. Nath mêt fi Barry gael ban o Tesco's. Cyn hwnna? Nath o cerdded mewn yn droednoeth. Pam gath y ban am hynna ta? Wel odd o ar ben buwch hefyd. Oh. Odd o'n reidio buwch. Okay. Ond odd traed o'n ffiaidd. Oh. Odd o'n nhw'n disgusting. Odd o di sefyll mewn baw buwch wrth ddwyn rhyw buwch neu rhywbeth. Ie. Yeah. Ddim rili di gael y stori i gyd. Na, mae'n ti fod yn falus pen ti'n dwyn gwartheg. Reit, Caryl. Ie. Ti'n bach o sex symbol wyt? Ydw i? Hmm. Shampoo. O oh, ie, yeah, shampoo, ie. Yeah. Yeah. Oedd hwnna bach yn sexy, yn oedd? Na i ti beth sydd wedi digwydd iddi fi yn ddiweddar. Mae ngwallt i di mynd yn gyrliog, a dwi'n falch o hynna. Caru Parry Jones, CPJ. Ysgwyd yn gael chdi CPJ? Pawb yn gael fi CPJ. Beth am just Caz? Ti'bo be, dwi'n licio pan mae pobl yn galw fi'n Kaz. Kaz a Gaz! Kaz a Gaz! Mae hwnna'n t-shirt yndi? Yndi, mae o, yndi. Kaz a Gaz. Os 'di Ysbyty Rec yn gwylio hwn... Ia. ...a dwi 'di clywed bod nhw yn gwylio rhein you know. Wir? Jyst jyst o jyst o ran y legal department i torri allan pethau dwi ddim i fod i ddeud. Ond os oes rhywun o S4C yn gwylio, rydw i isio cynnig syniad. Ti'n gallu actio. Ti'n gallu canu. Ie. Ti'n sgwennu caneuon. Mm. Ti'n sexy. Diolch. Ti'n gallu jyglo neu wbath? Na, dwi rhy clumsy i jyglo. Ti fo unrhyw hidden talent ta ti'n dangos nhw gyd? Ti'n gallu cwcio, de? Ti'n gallu be? Cwcio. Cwcio? Nes i ddim clywed cwcio fanna. Gawn ni, gawn ni just neud pick-up yn fanna? Reit. Carol, ti eisiau just listio pethau ti'n gallu neud a gorffen efo cwcio, plis? Diolch. Dwi'n gallu canu, dwi'n gallu uh, neud cymeriadau, dwi'n gallu uh, sgwennu cyneuon, sgwennu geiriau a cwcio. Ti'n swnio eitha llawn o chdi dy hun. Ma'n swnio'n bigheaded hwnna, yndydi? Ond dal, os 'di Ysbyd Grac yn gwylio a ma' nhw Ie. isio gweld Caryl a fi yn cwcio, Ie! Cegin Kaz a Gaz. Kaz a Gaz yn cwcio. Gallwn ni fynd rownd y byd a petha. Dwi 'Cos- wastad 'di bod isio mynd i Bristol. Wyt ti? Dros y Bont Fawr. Dwi'm yn licio'r bont 'na. Na, ti gorfod talu i ddod yn ôl, dyna pam dwi ddim di mynd. Dwi'm yn licio pontydd. Ti'm yn licio pontydd? Ma'n scary yn dyn nhw. Ti'n byw yn Bont Faen. Gwir. Dy bont yn Bont Faen. Ti bach o enigma rwyt Caryl Parry Jones. Ti'n meddwl bo fi'n enigma? Alla i ddim gweithio chdi allan. O'n i isio ni fod yn mates. Da ni yn mates. Ni mêt ti'm yn gwybod dim yn dall i gilydd bob tro, na di? Nachdyn. Na. Ond fysa ti, ti'n gweld, fysa ti'n mynd allan efo dy ffrindiau di a siarad amdano fi, fysa deud, fysa ti'n deud, mae'n mêt i Caryl. Ie, mae'n bach o enigma, fi'n gwybod be i wneud âni. Swn i'm yn deud o fel yna, swn i'n fatha, o, da chi wedi cyfarfod Caryl, mêt newydd fi. Ia? Mae hi yn sexy enigma. Iawn de. So Caryl. Ia. Caryl, ti ar Radio Cymru. Yndw. Neu oeddach chdi ers talwm, wedyn ges di sac. Do. Ddim sac drwg. Fel soft sacking, fel sac, dan ni'n mynd i gyfeiriad gwahanol, dan ni isio mwy o newyddion yn y bore, math yna o sac, ie? Dyna'r sac ges i, ie. So deud ŵan, dwi isio gwrando ar rhaglen Daf a Caryl. Ar Radio Cymru 2. Dim go wir, hypothe- hypothetically. Hyp- hyp- wrth gwrs. Dwi ddim efo time machine, so sut dwi'n mynd ati i wrando ar rhaglen Daf a Caryl? Gelli di wrando ar Dab. Ie. Gelli di wrando ar y teli. Ella na i checio fo allan. Ella na i checio rhaglen chi allan. A, a da ni... a mae da ni'n, um, ti'n laughs y pethau, gwesteion. Alla i wneud cwis uh, os wyt ti'n celeb neu traed ar y ddeiar? Efo ti. Ia, go on then. Oce. Ti isio neud o efo fi ŵan? Ga i neud o efo ti? Yep. Oce. Cwestiwn cynta ydi, um, pwy di'r person enwoca sy gen ti yn dy ffôn? Burt Lancaster. Oce, un. Be ges ti de neithiwr? Uh, caviar, champagne, hog roast, Ok, um, un. Yep. Um, lle, lle ysdi ar dy wyliau ddwytha? Space. Un. So beth di hynna? Un. A pa gar ti'n dreifio?